Insemmilkom u nilqakom mill-ġdid għal programm Etimoloġija. Il-programm li matulu qegħdin nirrakkontaw il-ġrajja wara l-kelma. It-tir ta' dan il-programm kif ħafna minnkom issa drajtu mhuwiex biss li jieqaf mat-tifsir tal-kliem iżda jidħol aktar fil-fond u jistħarreġ l-iżvilupp tiegħu sakemm jasal għall-oriġini. Hekk inkunu nistgħu nifhmu aktar u napprezzaw kemm hi ħajja u sabiħa l-lingwa tagħna, wara kollox minn fejn ġejja. Ħarisna lejn idjomi, espressjonijiet, kliem, ismijiet ta' tjur u saħansitra ismijiet ta' postijiet ta' interess madwar Malta u Għawdex u rrakkuntajna l-ġrajja tagħhom sakemm wasalna għall-oriġini. L-ewwel parti tal-programm tal-lum se niddedikawha għall-Karnival u fit-tieni parti tal-programm se nżuru il-Wied tal-Isperanza wieħed mill-isbaħ widien li wieħed isib f'pajjiżna u bħalma għamilna fil-programmi li għaddew se nesploraw il-ġrajja wara dan l-isem. Minnufih tlaqna biex nesploraw l-ewwel idjoma li għandna għalikom illum. Illum huwa it-tnejn tal-Karnival. Kieku mhux qegħdin f'nofs pandemija, kieku ma hemmx restrizzjonijiet, kieku llum il-Belt Valletta tinsab mifqugħa bin-nies, b'mod partikolari tfal biex jassistu għaż-żfin bil-kostumi u għall-isfilata tal-karrijiet, immexxija fuq quddiem mir-Re tal-Karnival. Biex naraw dan, din is-sena se jkollna nistennew sa Mejju. Imma almenu se ngawdu xi ħaġa. Dan huwa iż-żmien mistenni minn kulħadd inkantaw fl-innu tal-Karnival, sakemm ma jkunx hemm xi ħadd li dejjem qisu wiċċ l-askri u anke dan iż-żmien idejqu. Illum, fil-fatt, se nkunu qed nitkellmu fuq din l-espressjoni li hija mifruxa u popolari. Ġeneralment l-idjoma hija wiċċ l-askri, u ngħiduha biex nirreferu għal xi ħadd li jkun dejjem bil-geddum, ikun dejjem b'wiċċu mqarras, ikun żor, biżbediku, dejjem bin-nervi jew xi ħadd li ma jafx jidħaq. Immaġina xi ħadd li tipprova ddaħħqu jgħidlek itlaq le m'għandix aptit ċajt, inti twieġbu propja wiċċ laskri hi. Jew inkella tkun qed tirreferi għal xi ħadd li jittrasmetti biss negattività, ħallina għalina biex nittibrawh bħala wiċċ laskri. Il-kelma Laskri hija eponimika, jiġifieri hija l-forma Maltija tal-isem tal-Gran Mastru Laskaris. Ġużè Aquilina jiddeskrivih bħala a killjoy. Tul il-programmi li għaddew, iltqajna ma' kliem eponimiku ieħor fosthom grog u cardigan, imma fil-każ ta' Laskri hija aktar interessanti għax din mhux impurtajnieha mingħand il-barranin, Imma kienu l-Maltin missirijietna li ħolquha u li għalhekk ma ssibha mkien ieħor. Għal darb'oħra, anke din il-kelma tiftaħ tieqa ċkejkna fuq mument partikolari fl-istorja rikka ta' dan il-pajjiż. It-tradizzjoni Maltija tgħid li din l-idjoma taf it-tnissil tagħha għall-fatt li il-Gran Mastru Lascaris kien neħħa l-balliet, it-teatri u l-maskri tal-karnival. Ma tantx jidher li kien xi dilettant kbir. Fil-fatt jingħad li dan seħħ fl-1639. Huwa kien ipprojbixxa lin-nisa milli jilbsu l-maskri jew jattendu l-pallijiet waqt żmien il-Karnival, li għalihom ma kinux jattendu n-nies komuni. Imma x'aktarx illi Lascaris spiċċa bejn il-basla u qoxri ta' għalxejn għax it-tradizzjoni tgħid li wara din id-deċiżjoni kien hemm patri Ġiżwita li kien il-konfessur tal-Gran Mastru. L-għaskaris donnu li weħel għalxejn. Is-sinjuri ma kienu ħaduha xejn tajjeb. Jingħad li kienu ħaduha kontra l-Ġiżwiti, ipprotestaw u xi drabi anke kienu vjolenti. Jidher li l-Gran Mastru kellu jċedi għall-pressjoni u jieħu passi. Imma dwar il-ġrajja wara din il-kelma se nħallu lill-Professur Charles Briffa biex jgħidilna aktar.

Huwa wkoll isem eponimiku għaliex ġej mill-Gran Mastru Lascaris u hawnhekk ukoll għandna l-ġrajja interessanti tal-Askri. L-ewwel nett il-Maltin faċli għalihom Lascaris, Laskri. Issa però li hu interessanti għaliex hawnhekk issa Laskri ma ħadnihiex minn xi lingwa oħra, Għamilniha aħna. Qed niftehmu aħna li bdiet qabilna naturalment. U kif ġiet din? Għaliex dan il-Gran Mastru kien daqsxejn xewka ħanajdulu hekk. Għalkemm il-Professur Ġuse Aquilina eh, kien taħ daqsxejn isem differenti ma nsaħalli għalik. Għaliex? Għaliex fil-jiem tal-karnival Taħriġ, Illi n-nisa jilbsu l-maskli fil-ballijiet. Issa jekk fil-karnival ma tilbisx maskla, all right, fil-pandemija lbisna ħafna maskli aħna, ma daka bilfors. Ara, imma fil-karnival, ifhem hawn qegħdin nitkellmu aħna fi żmien il-kavallieri, taf ġifieri, il-maskla kienet turi status. Allura tiċċaħħadhom minn xi ħaġa importanti. Għalihom anke l-ilbies tal-Karnival dik il-ħabta ma kinux jilbsuha n-nies il-komuni. Qed niftehmu dawn l-affarijiet imma s-sinjuri kienu. U allura qisu l-askri, l-askaris beda jidher ikrah fil-mentalità Maltija għax naturalment is-sinjuri mbagħad igergru jkun hemm il-qaddejja tagħhom, il-qaddejja tagħhom imbagħad Ikomplu jesaġeraw ma tafx kif tiġri l-affari. Eħe. U u wiċċ laskri bin-nervi, eċċetera. Però hemm hemm parti mill-ġrajja l-ġrajja ma tiqafx hemmhekk ma laskres għaliex għaliex x'aktarx illi kien il-konfessur tiegħu illi ġalu jasal għal dik id-deċiżjoni biex ma jħallihomx eh, jilbsu l-maskli. U l-konfessur tiegħu Wenzel ta' Ġiżwita, allura mbagħad il-pubbliku ħadha kontra l-Ġiżwiti u kellu anke għal ftit żmien ikeċċi l-Ġiżwiti imma mbagħad reġgħu ġew.
Tul il-programmi li għaddew, anke bħallum ġimgħa ma ħarisniex biss lejn idjomi, espressjonijiet jew kliem ieħor li nużaw fit-taħdit tagħna, imma anke lejn ismijiet ta' postijiet ta' interess li wieħed isib madwar Malta u Għawdex. Morna Diew Balli, Mġarr ix-Xini, l-Miġra l-Ferħa u din il-ġimgħa se nkunu qed inżuru wieħed mill-isbaħ widien li nsibu f'Malta u li huwa parti minn katina ta' widien oħra li tlaħħaq xejn inqas minn erbatax-il kilometru. Illum se nkunu qed immorru l-Wied tal-Isperanza fil-Mosta, li jagħmel parti minn Wied il-Għasel. Meta ħarisna lejn il-postijiet l-oħra li dwarhom tkellimna, rajna kif anke dawn jiftħu tieqa ċkejkna mhux biss fuq l-iżvilupp tal-lingwa imma anke fuq l-istorja tal-Maltin. Fost dawn hemm il-leġġendi, li wkoll huma parti mill-istorja tagħna u jirriflettu xi ftit jew wisq il-ħajja, it-tradizzjonijiet, it-twemmin u l-istorja ta' missirijietna. Fil-fatt dan il-wied ħa ismu minn leġġenda antika li għaliha inbniet ukoll knisja li wieħed għandu jista' isib f'din iż-żona. Il-knisja qiegħda mibnija aktar fil-baxx mil-livell tat-triq u trid tinżel għat-tsuntier ta' quddiemha b'taraġ żgħir. Fuq il-lemin imbagħad hemm taraġ ieħor li jekk tinżel minnu jieħdok għal arċkejken li wieħed isib taħt it-tsuntier innifsu u li ta isem lil dan il-wied. F'dan l-għar tista' issib statwa żgħira tal-Madonna bil-Bambin u quddiemha, għarkupptejha, hemm tfajla li hija l-qofol wara din il-leġġenda. Iżda dwar dan u l-leġġenda li tat l-isem lil dan il-wied se nkunu qed nitkellmu mal-istoriku Mario Coleiro.

Wied l-isperanza tal-Mosta huwa dak il-wied li minn Wied il-Qlejja jibqa' sejjer biex jgħaqad ma' Wied il-Għasel. Jiġifieri għandek Wied il-Qlejja dak li ngħidulhom iċ-Chadwick Lakes u mbagħad tgħaddi għal parti tal-wied li tissejjaħ Wied Speranza u tibqa' sejra għal Wied il-Għasel il-Mosta. Dan huwa wieħed mill-itwal wiedien li nsibu f'pajjiżna, però dik il-biċċa tiegħu ħadet l-isem mill-famuża leġġenda tal-Madonna tal-Isperanza fejn ketbet din ix-xebba li kienet qiegħda tirgħa n-nagħaġ tagħha f'dak l-inħawi u niżlu l-furbani tal-baħar u kienu marru jiġru warajha. Din daħlet ġol-għar tiskenn u bdiet titlob lill-Madonna biex ma tinqabadx u jġorruha fl-iskjavitu u jingħad li l-brimba ħadmet il-laqbuta fid-daħla tal-għar. U meta l-furbani għaddew, qalu, Di ma setgħatx daħlet hawn ġew, għax kieku kienet tqatta' l-laqbuta tal-brimba. U hekk din it-tfajla kienet ħelset minn dan is-saram li kien ġej fuqha, mbagħad bniet il-knisja tal-Madonna tal-Isperanza biex tirringrazzja lill-Madonna tal-Grazzja Maqlugħa. U minn dak iż-żmien 'l hemm dik il-parti tal-wied tlaqmet bħala Wied Speranza.

Għal-lum se nwaffqu l-mixja tagħna fil-wied tal-isperanza. Fiż-żewġ eżempji li dwarhom tkellimna llum ftaħna tieqa mhux biss fuq l-istorja tal-lingwa u l-iżvilupp tagħha imma, parallel magħha, mal-istorja tal-pajjiż. Anke jekk tkellimna wkoll fuq leġġenda, seħħet jew ma seħħitx ma nafux, imma din tirrifletti il-ħajja, it-twemmin u l-mentalità ta' missirijietna u li ħafna drabi ġew ippreservati fil-lingwa, din id-darba, fl-isem ta' din iż-żona fil-Mosta. Nittama li anke din id-darba sibtu l-informazzjoni li aħna qed inwasslulkom utli u interessanti u nittama wkoll li qed taqsmuha ma' sħabkom u l-qraba tagħkom b'mod partikulari mat-tfal biex dawn, minn età żgħira, jikbru japprezzaw din il-lingwa li tagħtina identità. Jien nerġa' nkun magħkom bħal lum ġimgħa meta nkunu bdejna xahar ġdid. Sa dakinhar, komplu għożżu l-lingwa tagħna. Saħħiet.